Deɛ mpɛ sɛ ɔte aseɛ ne sɛ, nneɛma a na woyɛ no wɔ wiase no, wontumi. Wɔn a wɔyɛ w'adwene sɛ wɔde Misraim suban bɛsen akɔ Kanaan no, wɔn nyinaa wuwu wɔ kwan mu. Enti sɛ woyɛ Kristoni a, atade a wohyɛ no wiase to sintidua, woba Awurade mu a, to gu. Amen. Paul se, Momma mo kasa ho mmara nyam, daa a nkyene wom. W'asɛm. Deɛ nipa wu gu ne nna akyi na wobɛtwa. Akristofo a wogu nsɔredɛm. Methodistfoɔ, CAC, Anglican, Assemblies of God, Pentecost, nsɔre akɛseɛ na makeka keka keka no apostolic no na makeka no wokɔ saa asɔre no biara sɛ wowura asɔre dɛm sɛ wotie awurade asɛm a wobia ma wo suban ne mfata sɛ wokɔtie awurade asɛm yes ɛmfa wiase suban ntena asɔre dɛm Ɔsor Hen, yɛda wo ase. W'asɛm pue ma hann na ɛma ntetekwafo hunu nyansa. Wo na ade w'asɛm yɛ ne nnipa. Jeremia se w'asɛm ba a, ɛyɛ ɔno aduane. Yes, Lord. David se w'asɛm yɛ me kwan so hann ne me nan ase kanea. Nnipa biara a ɔwɔ Awurade asɛm no, ɔwɔ kanea. Nnipa biara a ɔwɔ Awurade asɛm no, ɔwɔ kan, ɔ, ɔwɔ aduane. Nhyira nka wo, Awurade, sɛ daa ne daa nyinara sɛ yɛgyina a, woma yɛn asɛm na yɛka. Nhyira nka wo sɛ daa ne daa nyinara, Awurade, sɛ yɛkasa a, wofa yɛn mu kasa. Nhyira nka wo din sɛ woayɛ no saa ama yɛn, wɔ Nyame Agya, Ɔba ne Honhom Kronkron din mu, amen. Amen. Me ne wo bɛkyɛ Awurade asɛm kakra. Mesrɛ wo, fa w'aso fɛm me. Na yɛ topic no se Be Humble anaa Bra Fam, Brɛ Wo Ho Ase. Amen. Last week no, Awurade faa me so kasae. Ɛnnɛ nso so, Ɔnam me so de nsɛm bi bɛma wo. Na adeɛ baako a ɛwo yɛ nipa a ɛwɔ sɛ ɔhwɛ ne nso ne sɛ, Nyame Asɛm, ɛno na ɛtenetene nipa. na ɛde wo asi baabi a ɛhɔ yɛ. Amen. Nti the moment a asɛm no woretie no, adeɛ bi wɔ hɔ no ma worekɔ ho a, na ɛretwe wo firi ho, na ɛboa wo. Mm. Nti nipa a wokɔ asɔre a yɛka Awurade asɛm kyerɛ wo no, sɔfo no a wɔreprikyi akyerɛ no, ɛwɔ sɛ asɛm no ka wo bɔne no a woyɛ no. Nipa bi a wote wiase, sɛ wodi bɔne sɛ Awurade asɛm a mmetu fo a meyi w'atɛn ankasa ankyerɛ wo a, hmm. na akɔyɛ sɛ wo no ankasa no wonni tenetenefoɔ. Amen. Amen. Nipa biara wɔ wiase a wonni fotufoɔ no, hmm. wo saa nipa no wabrabɔ nsi wo yie da. Nti wɔ sɛ ɔnyɛ nipa ɔtuufo. Hmm. Ɛno nti na wowɔ sɔfo, no nti na wowɔ agya. Nti mpanyini se, sɛ wonni fotufoɔ a, wokɔgye sɛ obi tu ne mbafoɔ no fa bi ayɛ dɛ ato tirim. Amen. Amen. Asɛm na wofa bi ato tirim no, ɛno na ɛbɛboa because wonni obi ɔtuufoɔ. nti anwummere mesrɛ wo hmm. bible se na ɔbarima mose deɛ na ɔdwo pii sene nnipa a na ɔwɔ ne pɛn so nyinaa ɔse na ɔbarima mose deɛ na ɔdwo pii sene nnipa a na ɔwɔ n'asase no soɔ nyinaa saa berɛ no nnipa a na ɔmowɔ asase no so no bible describe mose sɛ na ɔwɔ fam amen amen enti mema tena ase asese ahunu sɛ awurade hwɛ nneɛma bi ɛna maa ne ɛfrɛ moses sɛ ɔmmɛli de israelfoɔ enti mahunu sɛ awurade wɔhia humbleness hmm. anaasɛ nipa a ɔbrɛ ne ho ase ka amen amen ɛni sɛ woyɛ nipa a woyɛ ahantan woyɛ nipa a wɔwɔ dwɛɛ a to wobɔ ase ne tie me paa yie na saa ahantan ne dwɛɛ no ɛmfa nkɔwie baabiara nnipa almost six hundred thousand and over awurade frɛ bɛrima baako pɛ ɛfrɛ ne moses na ɔhwɛ n'aho braseɛ ɛna wɔde ne dii saa nkurɔfoɔ no nyinaa anim na nyɛ sukuu bi a wakɔ ɛyɛ nyansa bi a wɔnim ba bible hunu sɛ moses wɔ fam ɛne sɛ ɔde ne di israelfoɔ anim a ɔbɛnya abotere na ɔma yɛ dɛn anante amen amen eti nyankopɔn last week me ka kyerɛ ɔsɛ ɔnfa n'adom akyɛdeɛ mma nipa a ɔyɛ lazy saa ɛnɛ soso mepɛ sɛ meka kyerɛ ɔsɛ awurade nfa n'adeɛ ehia no ɛmma nipa a ɔyɛ ahantan mm. wokenkan matthew chapter five, verse number five. a wɔse nhyira ne wɔn a wɔdwoɔ na wɔn na ɔbɛnya asase no ayɛ dɛ adie Be humble, brɛ wo ho ase. Yes. Ma me nka asɛm bi nkyerɛ wo. Asase wei sei ɔho. Sɛdeɛ nnipa yɛ adeɛ a yɛhyehyɛ no saa na Awurade wahyehyɛ asase no. Ɛnyɛ w'adwene sɛ da hɔ saa. There are some principles. Yeah. Nhyehyɛeɛ bi wɔ hɔ a ɛwɔ asase so. Nnipa. Ɛna Awurade bɔɔ yɛn. Ɛna Awurade de nhyehyɛeɛ agu hɔ ama yɛn. Na saa nhyehyɛeɛ no, sɛ woammiiti anaasɛ woanni so sɛdeɛ ɛteɛ na wo ho kyere wo. Hmm. Yɛwɔ adeɛ bi ɛfrɛ no the law of karma. Menka ho asɛm ba dabi de mmɛhɛ da akyerɛ saa adeɛ no. The law of karma asantefoɔ mpanyinfoɔ hyehyɛ ɔto boɔ bɔ dan ɛsan yɛ dɛ. Yesu ka asɛm bi sɛ, ma mo nnome hmm. na mo nhyira. Ɛyɛ mmara a ɛwɔ asase so. Hmm. Adeɛ bi a nipa wode yɛ obi wɔ wiase saa adeɛ no, ɛkɔ a ɛsan ba wo nkyɛn. Nti wode yɛ fa boɔ ne fa bɔ dan anaa bɔɔl, ɛbɛsan yɛ dɛn? Ɛyɛ principle anaasɛ ɛyɛ rules, hmm. ɛyɛ mmara a ɛwɔ asase so. Na saa mmara no ɛwɔ asase so no, baako ɛne nɛmɛ no bɛka ho asɛm no. Nipa bi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ kɛseɛ bi agye sɛ ɔyɛ ketewa. Wontumi nyɛ big without sɛ wobɛdi kan yɛ ketewa nsa. Ɛno nti na dua kɛseɛ bi a wobɛhunu sɛ suo kakrakaa bia no yɛdi kan plante no as a seed. Yes. Ɛna seed no ɛnyini e, yɛ aba no nyini na ɛbɛyɛ dua kɛseɛ. Mm. Ɛnti asɛm wei metaa ka sɛ asafo anaa adeɛ bi a yɛpɛ sɛ gyina hɔ na ɛbɛyɛ ade kɛseɛ no yɛmfiti ne kɛse. Mm-hmm. Obi bɛbia asɔre Wɔsia ti asɔre no ara yiei ne nnipa bɛyɛ six hundred, seven hundred akogu hɔ. Mm. Saa asɔre no ebegu. Mm. Amen. Amen. Ɛni future. Yes. Because wontumi nkoto dua kɛseɛ a mma nyinaa wɔ so asoɔ. Ɛnyɛ ye. Ɛmfa mmɛsi hɔ sɛ obiara mmɛte bi nni. Mhm. Amen. Amen. Enti adeɛ bi a ɛbɛyɛ kɛseɛ na ɛtumi gyina hɔ kyɛ no, ɛhyɛ ase nkakra nkakra. Yes. Wodeɛ obi ba sɛ obebie prayer camp a, ɔ, ma memfa asɔfoɔ no deɛ nyɛ example. Mm. Esiane sɛ wamma no ahobrɛaseɛ kwan so na wamma no fam sɛ bɛyɛ Awurade bɛpagya no nti no, hmm. bowa nso ɔbɛgye asase na wɔn apata kakraka ne nnipa ɛkɔɔ na wɔn bu nkurɔfoɔ fa so hmm. na wɔn ne nkurɔfoɔ yere mu da hmm. ɛnni mfeɛ mmiɛnsa na prayer camp no nyinaa yɛ dɛ baabusa pentecostfoɔ no busa cac ne presby busa methodist nsɔre ne sɛ ɛtɛki wɔn how many years ansa na wɔnyɛ nnipa agu wɔn asɔre dɛm amen amen ɔhu sɛ ayisiesifoɔ tumi kɔyɛ program wɔ baabi sɔfo the whole week nyɛ ne biom nyɛ nipa bɛyɛ tu mm. wɔ bia koraa ma yɛabusa david livingston ne wɔn presbyterians no wɔn history sɛ wɔn ba africa no kwan bɛ na ɔmfa so nsa na wɔnyɛ nipa mm. adeɛ biara a ɛwɔ sɛ ɛbɛyɛ kɛseɛ no ɛhyɛ aseɛ ketewa yes amen amen ɛdi sɛ wɔyɛ aberanteɛ ne sɛ wotie mi a na bɛ sɛ ɔbɛyɛ nipa kɛseɛ daakye a bra fam bra fam ɛyɛ very simple calculation yes ɛnyɛ ahantan ne dwee mpagya wo ho mhm. na bible se me awurade medom ahobrɛaseɛfoɔ na hantanfoɔ deɛ mebrɛ wɔn ase nnipa biara a woyɛ adwene sɛ wobɛpagya wo ho akɔ soro no mhm. awurade de wobɛba fam ebi a woyɛ adwuma wohyɛ obi ase nnipa no a wosua adwuma wɔ ne nkyɛn anaasɛ wɔyɛ wɔ bɔɔso no a wo ne ne yɛ adwuma no mhm. sɛ wɔde nagya padeɛ a nanadeɛ bi ɛsom bo bɛhyɛ wo nsa a gye sɛ ɔwɔ fam awurade mfrɛ mose kwa mm. sɛ bɛsene kɔgye me Israelfoɔ bra. Ɔnyɛ saa mistake ne da. Hmm. Na ɔhunu sɛ bɛrima Moses yɛ obi a ɔwɔ fam. Ka amen. Bàtà wate asɛm no ase. Wɔhunu sɛ Moses wɔ fam. Eti mepagya na ɛbɛyɛ dɛn? Bawo wɔ soro nti epagya wɔ enye yi. Wɔbɛba fam. Ka amen. Eti wɔsi nhyira ne wɔn a wɔdwoɔ no wɔn na ebenya asase no ayɛ dɛ. Asase no a wɔka ho asɛm no yɛ agyapadeɛ. Asase no yɛ heaven ɛna hmm. yɛ korɔ. Nipa bi a wɔyɛ ahantan yɛ dwɛ. Woyɛ sɔfo o yɛ hwan o, heaven wo nkɔ bi. Nkɔ bi. Ka amen. Amen. Ɛyɛ principles and rules. Yes. Ɛnhyehyɛeɛ ne mmara a ɛda wiase. Mm. Ghana ha wontumi nfa se ka ntwa obi tirim wobɛdam. Wobɛdam. Saa na ɛteɛ. Sɛ Awurade bɔɔ ne wiase wei no wɔn wɔse nipa a ɔpɛ sɛ ɔyɛ kɛseɛ no ɔmbrɛ ne ho ase. Mm. Enti aboa bi te sɛ kurokuro kokoo ho. Yɛ a na n'adwene yɛ sɛ ɔbɛ sɛ otu, but deɛ ɔyɛ ne ho nti no ɔntumi ntu. Eti menim nnipa a nka wɔn yɛ akɛsefoɔ, but ahantan ne dwɛɛ ɛne aniammɔn ho ne ɛne ɛtena ni ntɔn nti no, Awurade de wɔn nyinaa aba fam. Ka amen. amen. Adeɛ biara a woyɛ ne nnɛ, try to be humble. Okay. Maame nfa nhyɛ aseɛ yɛ adwuma no mu. Mm. Sɛ woyɛ sɔfo ne sɛ Awurade afrɛ wo a, ɛwɔ sɛ ɔda fam. Sa. amen amen mese ɛwɔ sɛ woba the lowest part mm. obi wɔ hɔnoma woduru hɔnoma na ɔhunu sɔfo no mm. because deɛ wɔyɛ ne hono mmeɛ hunu sɛ ɔno nkwa na nyame ayɛ dɛ meka kyerɛ sɛ hmm. awurade nyankopɔn wɔmfa ɔnsusu no adom ne honhom na ɔde ama o amen Amen. yɛwɔ church bi wɔ hɔnoma asɔfoɔ no bi wɔ mu a wɔn yɛ very pride hmm. ahantan hmm. ɔmfa nipa bi anyɛ hwee because of sɛ wɔatumi asɔ microphone mu agyina nipadɔm mu kasa nyakem Ɛne nnipa mu nyiyimu. Hmm. Wɔntumi mmerɛ ne ho ase nti baabi a n'adom no ka no hɔ ara na wɔwɔ. Waka hɔ. Ma menka asɛm bi nkyɛ onipa biara a wopɛ sɛ ɔfa so yere ho de kɔ soro no wobɛba fam. Hmm. Baasɛ ɔbrɛ wo ho ase na Awurade ayɛ dɛn? Mese Lucifer yɛfɛ no the morning star. Hmm. Ɔno na na ɛwɔ soro, wɔne Awurade na na ɛte, na ɔlum Awurade atenaeɛ. Yes. Bible se, da ko pɛ na Lucifer s- yɛ n'adwene sɛ ɔno ankasa bɛpromotu ne ho. Te asɛm no yɛ o. Yes. Ɔno ankasa bɛyɛ dɛn? Ɔbɛpromote. Ɔbɛpromotu ne ho. Nyankopɔn akonnwa so ɛna Lucifer se ɔbɛsɔre akɔ akɔtena. awurade hwɛ ne din no ɔse wo wonni ahobraseɛ to obu ase o na wowɔ soro lucifer so woboa ɛna angels no bi bɛka no ho mm. ɛna ɔsɔre sɛ ɔbɛtie awurade me se saa bonsam no a modorɔ no a na mode abɛbɛ atuatua na pampam na ɛnyɛ ɔno o lucifer wɔyɛ very nice ne ho ɔfɛ mm. satan adeɛ nyɛ tan mm. Papa na ɛnyɛ but o use beauty. Ɔno nso ɔ renew a ɛmaa wɔde wɔn mɛma. Ɛnyɛ asɛm ketewa. Sɛta nkurɔfoɔ ɔbaatan ntan mɛgyina wo sɔfo ani so o. Daabi. Wohunu ase yes ɔbaa nie wɔde ne bɛhwe fam ma wano ho nyinaa waawae. Kash. Amen. Amen. Eti wɔno no yɛfɛ no the morning star very beauty. Ne ho ɔfɛ. Wɔkuta ne ɛnwom nso yɛ attractive. Dako mɛka nnwom ho asɛm the power of music. Enti ɔno nso korɔ no a wɔsan nim nnwom to. But n'adwene yɛ ne sɛ mpɛmpɛnsoɔ Awurade de no aduro no wɔnim sɛ wɔne Awurade ayɛ pɛ. N'ani baa ne ho so no na Michael ne angels no ato no de no abɛto asase so. Obi a na nka wɔ soro no ɛyɛ dɛn wokenkan aten isaia wɔse wode ɔyɛ adwene sɛ nka ɔsorosoro nyankopɔn akonya so ɛna ade wakonya bɛyɛ dɛn ɛbɛsie ɛyɛ dɛn ne ato ɛfiri soro aba asase so adekyeɛ nsoroma ɔyɛ n'adwene sɛ ɔne awurade bɛyɛ pɛ ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛpɛgya ne ho adwuma koraa wokɔ wɔnyɛ fitia ne apɛn wɔtu o ɛyɛ ahobraseɛ ne obuo ɛyɛ fam da na wo panyin bi asɔ nsa ayɛ dɛ eti lucifer adeɛ a ɔyɛɛ no awurade se saa ɛyɛ mmara ɛda hɔ o mm. ɛne sɛ womfolo mmara no deɛ a ɛneɛ wobɛkɔ fam obi a na ɔwɔ asonyane tiyɛ no na ɔwɔ asase so amen ɛne yɛne no nyinaa sɛ yɛbɛyɛ bɛdi ha no mm. yɛbɛhwɛ deɛ ɔbɛsan kɔ awurade nkyɛn na wo ni abɛyɛ mistake deɛ ɔno ɔno bɛka because sɛdeɛ wasi n'ani asi abere no mm. heaven hɔ no wɔ hɔ Onim deɛ ɛwɔ hɔ biara. Enti ɔmpɛ sɛ nnipa tetea koraa bɛyɛ dɛ. Yɛtoo ne bae na yɛn ne ya. Kyerɛ so ka amen. Amen. Nti anwummerɛ yi, deɛ mpɛ sɛ ɔte aseɛ ne sɛ, sɛ ɔpɛ sɛ Awurade Nyankopɔn pagya wɔ abra fam. Yes. Bible se na Moses wɔ fam, ho ɔdwo. Ɔbrɛ ne ho ase wɔ adeɛ nyinaa mu. amen amen moses na ɔdwo kyɛn ne pɛn so foɔ nyinaa because na nka aaron ɛyɛ panyini kyɛn moses nti ɔno na na nkɛɛ sɛ nyankopɔn frɛ sɛ kɔkɔ yɛ adwuma no mm. mose kura so na ne kasa ansan yɛ mm. wɔnim nkasa wɔkasa a wɔbɛworo so saa nso awurade sɛ woa because of your humbleness ɛsɛ wɔni bɛru hɔ awurade de n'adom bɛma no wobɛtra nkyɛn wobɛdwen ho a wonte aseɛ da ɛyɛ n'ahobraseɛ bi ntia hmm. yɛ ɔsɔfoɔ bi wɔ hɔ no ma wɔpirikyi asɛm wɔka koraa wonte hmm. ɛso bɛkora sɔnda na nipa ayɛ ma hmm. ɛyɛ ahobraseɛ amen bra fam na aba fam na awurade pagya wo kaa me adwuma bi a wowɔ baabi a wo bible se ɛhyira ne wɔn a Wɔdze hɔ, na wɔno na Ewuradze Nyankopɔn bɛma wɔanya asaase no ayɛ dɛ adwuma bi a bɛwura mu biara a ɔyɛ ahantan no, saa adwuma no yɛmprɔmɔtuu da. Yɛbɛyi wo adi mpo. Amen. Amen. Ɛnyɛ w'adwene sɛ wonim kasa, ɛnyɛ w'adwene sɛ wowɔ sika, mm. na ɛnyɛ w'adwene sɛ wɔbɛba fam atie de Awurade ka. Hwɛ asɔfo no, asɔfo dodoɔ no de wɔn asɔfodie kɔpem kwan so no, ɛyɛ ahantan. Because hwɛ sɛ woahwɛ ye na wotumi pirikyi, obi hyɛ asɔfo pirikyi nyɛ me dɛ. Ɔbɔ aba so no preaching nyɛ ɔna a wopreachi yio. Mhm. Ɛyɛ Awurade na ɛkasa fa wo mu. Saa. Eti mmɛyɛ dwɛ ne akakabensɛm ngu nipa na ɔwɔ mhm. yes. Ɛna nipa biara Awurade de wɔn bɛhyɛ wɔn nan ase no, Awurade amfa wɔn amɛhyɛ wo nan ase sɛ bɛyɛ ahantan gu wɔn so. Daabi. Bible sɛ Yesu ne asuafoɔ ne nam no, na Yesu na sa nsuo de hohoro asuafoɔ ne nan ase. Bible bu sɛ Peter sɛ Peter, me ne mo nam no hwan na som? Mm. Amen. Peter hunu sɛ Yesu brɛ ne ho ase. Enti asuafoɔ 72 no, Bible so wɔn nyinaa kɔ ma no bɛkaa 12 no. Hmm. Yesu twɛn ne noɔ se, Peter, mo so mbɛkɔ bia na wɔsɛ hwan nkyɛn ne yɛnkɔ? Mhm. Wo na wowɔ daa nkwa nsɛm ne yɛagye yɛ dɛn adie. Ka amen. Wɔyɛ very down. Hmm. Kristo wɔ fam. Bible sɛ ɔbrɛ ne ho ase kɔsii wudam. Hmm. Ɛni sɛ ɔso ɔba asɔre no wahunu awurade ne sɛ awurade honhom wɔ mu a, ɛdeɛ ne ahantan no. Ne dwei. Wokɔ no ɔne ne maame asesa ntɔkwa wɔ fie hɔ nom a ɔho. Na fam. Ee na na yɛkɔ asɔre nti ɛsɛ fi anim bɛyɛ fam. Yɛ deɛ yɛkɔ asɔre yi o wonim deɛ wokeka. Mm. Amen. Amen. Me deɛ nyɛ sɛ meyɛ sɔfo a nti mɛpene ma wo. Mentwɛn maa koraa maa mɛsisi me. Daabi. Bra fam. Na woyɛ ɔdwene sɛ wɔbɛkɔ soro a yɛbɛtew sɛdeɛ ɛtee Lucifer no saa na yɛbɛyɛ wo. Amen. Try to be humble. Ɛnhwɛ mpɛmpɛnso awurade de wakɔduro na ɔno awurade a ɔde woduru hɔnom no wonim sɛ wɔbɛsan apagya abie ma yɛ dɛn nkurɔfoɔ bebree yɛ dwɛɛ wɔhyɛ sɔfo bi ase awurade nam sɔfo no so pagya no nkakra nkakra afei de yɛduru baabi no na wadwene ayɛ ne sɛ wɔhoro nneɛma nyinaa yɛ nti no ɛno ano no ɛni na ɛno ni nansa bohua no nso so ɔkɔbobɔ napata Wate ne ho. Na ɔyɛ n'asɔre. Maame nka asɛm nkyerɛ wo ɛ. Asɔre. Sɛ Awurade mfa asɔre nhyɛ wo nsa sɛ bia asɔre a, wobie ntaazen, ɛbɛgu taazen. Yes. Ɛnyɛ mpɛmpɛnsoɔ a wowɔ o. Mm-hmm. Obi wɔ hɔ ma wowie ase abaeɛ ne wasɔfodie no. Awurade sɛ wobɛtena wo nkurɔmfoɔ asɔre mu saa wontumi mmie wo deɛ da. Mm. Ɛmfa wo ne wo sika a wowɔ. Wobie bɛgu. ɛne obi nso wɔ no ɔni ka pere nso awurade sɛ wo wode asɔre si boɔ so koraa asɔre no ɛbɛyɛ yi ɛyɛ safoa ne awurade deɛ ma saa nnipa no mm. enti bra fam ɛma wo nkurɔfoɔ asɔfoɔ mm. bra fam mu asɔfoɔ mpanyimfoɔ bra fam ma wo nsɔre ma no ahiafoɔ na ɛwɔ mu no ɛnyɛ dwɛɛ mm. amen wɔsɛ dɛm asɔre bɛ bɛhwehwɛ no wɔsɛ menni hɔ Ɛtorɔ. Kɔka kyerɛ ne sɛ mayɛ busy. Wo sɔfo, ɛsiane sɛ wonni ahobrɛaseɛ nti no, ɔhu mm. sɛ asɔre bɛbɛhwehwɛ wo so wayɛ busy. Mm. Ma ne nkɔ. Pride, ɛno na di Lucifer ɛfiri soro ba asase so. Ahantan, ɛno ne ma nkurɔfoɔ bebree anuru Kana. Mm. Saa ahantan korɔ no a, ɛma nkurɔfoɔ bebree nkonkɔduru new jerusalem yes amen amen ɔn sɛ moses ne ɔdwo mm. but ɛduru baabi na moses aha ase ɛyɛ dɛ ɛma ne ho so yes obi awurade adi ho adanseɛ sɛ barima moses dwo kyɛɛ ne pɛn sofoɔ nyinaa afei duru baabi na moses na aha ase ɛyɛ ahantan no mm. ɔde ɛyi no poma no hwii wɔ se nsuo na aba no mo nom wɔyi awurade asi nkyɛn awurade sɛ saa wo mɛku mɛku mɛku aro mm. Wɔtwaa anim den, wɔse, Bepɔ no a wokɔ so no, kɔ na kɔwu. Wɔse, Awurade wogye sɛ wɔse mese kɔ na menkɔku wo. Menkɔku wo nso. The same thing ɔde yɛ Aaron nso so. Yes. Wɔku wɔn nyinaa ma Israelfoɔ mese, Mose, Awurade bu fuu wɔse, Mose, mɛkum ɔman no. Wɔse, Awurade nkum wɔn mo. Sɛ wokum ɔman no a, ɔman no bɛka sɛ yɛbɛfaa wɔn sɛ yɛba abɛku wɔn. Yeah. Nti menku wɔn. Good. Ɛna Awurade sɛ, wo Mose, waka. Me Awurade mekaa sɛ ma mensan. Wɔkum wɔn mmaako mmaako mmaako mmaako. Sɛɛ na Moses ne kasa kora no, sɛɛ na ɔno no, wɔka ho wɔbɛku no. Amen. Amen. That very day ɔkɔgye mmaransɛm du no baeɛ ɔmo som bosom a ne bo fui ɔde bɔɔ hɔnom no. Asase mu pa nipa twenty three thousand ɛna ewura mu. Mm. Sɛ nyɛ na meku wɔn mo. Mm. Ɔno ade mmaransɛm ne bɔɔ hɔ na ɔmo wura mu. Ah. Amen. Amen. Sɛ ɔbrɛ wo ho ase a, Awurade bɛpagya wo. Ba woyɛ ɔdwene sɛ woyɛ ahantan. wɔne mu kasa nyɛ dɛ wonim sɛ wei yɛ ɔmaame ti pɛnsoɔ wonim sɛ wei yɛ ɔpapa ti pɛnsoɔ wode asɛm bɛ firi wɔn mu ba no nyansa biara na ho wotumi ka kyerɛ nipa biara ɔmu panyini ɔnim asɛmere man ɔnim tihyɛni wonkyɛ asase so yie yɛ so wonyɛ bi da because menhunu nnipa a wɔma ne ho so awurade apagya no da hmm. wopagya wo korɔ no awurade deɛ wobɛba fam hmm. wɔse mebrɛ ahantanfoɔ ase na wɔn a ɔbrɛ wɔn ho ase deɛ me awurade mepagya wɔ mo enti asɔfodiem sɔfo a wohyia no aho ne dress ne ne ho koraa wotumi sɛ wɔyɛ ahantan hmm. ne dress ne na appearance ɔde bɛpie no Yɛmmɛhyew. Ɛnyɛ dwaa o, nnipa apagya wo soro a, mese, wɔn a wɔde wo kɔ soro Alleluia, Alleluia no, Wɔn a ne dɔ bɛba. wɔn a na ɛbɛyɛ crucify him. Enti sɛ woyɛ adeɛ no sɛ Awurade repagya wo a, na sɛ nnipa ɛbɔ w'aba so a, wɔn a wɔbɔ w'aba so no, brɛ wo ho ase hyɛ wɔn ase. Saa. Amen. Amen. Sɛ wobrɛ wo ho ase hyɛ wɔn ase a, ɛmpare Awurade sɛ ɔbɛma ahonhommɔne anya wo. Na woyɛ adwene sɛ yɛde wo rekɔ soro nti w'ani agye. ne ɛbo aba so the whole time obi ate wo nka wo na woyɛ sɛ yi wo na ahyɛ nkɔm wo na woyɛ sɛ yi mese w'ani mmra ho so na wɔde wasɔfodie no apem sɛ kaa apem amen amen adeɛ biara a woyɛ a yɛbo aba so no ɛmfa ahantan nwuram yes sɛ yɛ awadeɛ ase na wote bra fam ɛma wo kunu anaa wo yere brɛ ho ase na tikya no bi wɔ hɔnom a ɔno ne headmaster ɔmfa no nyɛ hwee hmm. masa wo kɔɔ sukuu obiara kɔɔ sukuu but ɔno ne yɛde no sɛ yɛde wahɛ no ase woba fam ɛyɛ hmm. nipa ɔhɛ especially nipa ɔno na pagya wɔde wasi mpɛmpɛnsoɔ bi no sɛ woammra wo ho ase ama no ɔn ɛware de wobɛba fam wonim sɛ aba a yɛto ne ghana ha no yɛ biara a yɛbɛto aba atia political party bi no na gyina mpanyimfoɔ no wɔnom kasa fo hmm. ɛne dwɛɛ kasa ne ahantan kasa ngyina. Wei a yɛto aba de tia Mahama no, kasa a wɔn ne Ampis ne ɔno ankasa mu nkekae na nyɛ. Odwamfiri nsuro eh, nsuro se kan. Baako nso so, wɔse Ghana nyɛ ɔda atu kɔtena ayi Togo. Yɛn yɛto aba ma wo kan kyerɛ yɛ sɛ yɛtu nkɔtena Togo ɔ. Yɛto aba ne yɛwɔ n'ati kɔ. Yɛ wɔn bɛyɛ kampa a, mewia baakufo so so so. Na wɔde pɛn nam wiem yɛyɛ to aba ma wɔn a yɛne wɔn nam atɛkyɛ mu no. Woreba atɛkyɛ mu anaa ateprɛ mu, worekɔ ayi ɛyɛ asenfo so anaa ateprɛ mu. Kyerɛ sɛ yɛn na yɛto aba ma wɔn, wonam soro na yɛnam fam. Wɔn wɔnsa akufo ado so yɛ bie. Wɔkɔ hai pɛn aboɔden ɛnhai wɔseme hai. Wote aseɛ? Ɛnhai wɔseme hai. Nneɛma a wɔyɛ nyinaa yɛ ahantan nsɛm. Nwa hɛ asɛn na ɔyɛ gyama ɛwɔ ntumi hwanhwane wɔn nyina asɛn bɛ firi wɔn anum aba wɔn bɛ ka kyerɛ yɛ no kyɛ sɛ yɛ yɛ to abama wɔn yɛ yɛ mmoa mo deɛ mo ntena hɔ amen ɔdaa bi daa kyɛ sɛ nsɛm na mo keka no ɛnkyerɛ sɛ mo brɛ mo ho ase do and die mm. sɛ wo brɛ wo ho ase na ɔman ne hu sɛ woyɛ ahobraseɛ nipa a ɛna yɛto abama wo ɛnti mm. sɛ wosɔre wɔ yɛ na yɛpɛgya wo sii baabi no so a yɛbɛtew aba fam mm. Enti ɔse, Awurade me, wɔn a wɔn wɔ wɔ soro no, me Awurade me sɔɔ wɔn si ara na wɔn ayɛ dɛ. Aba hwɛ fam. Ɛna wo a wɔfa ho asɔ mu no ma ayɛ dɛ. Mama wo so. Hwɛ, ɛnyɛ wadwene sɛ wode dwan ne ahantan bɛpagya da. Daabi. Sɛ wobrɛ wo ho ase na Awurade repagya wo, hmm. nipa biara a wowɔ soro wobɛba fam. Yes. So wo cars a wɔahyɛ ase a wɔntwie V8 mmaako mmaako bɛyɛ 40 Forty. nnipa baakofoɔ kɔ baabi tenam na Ghanafoɔ yɛde ani hwɛ Yes. mese yɛde ahomakye a yɛde wo sii soɔ saa ahomakye kokromoti korɔ no a ɛna ɛbɛyi wo pants na to atwene Anka. ama wadi kɔ mfeɛ nwɔtwe na wonsii so biom da Yes. wɔne mu kasa ɛna ɛbɛma wo kuna pake wo nneɛma de asoa wapam wo wɔne mu kasa ɛna ɛbɛma yɛbɛto aba a yɛnto ma wo Hwɛ, nnipa bi wɔ hɔ ma wɔda fam o, wɔyɛ nyaanyaa nnipa, bɔkɔbɔkɔ nnipa, wɔbrɛ ne ho ase ma nnipa nyina nti wɔyɛ adeɛ ɛnyɛ koraa no a, wokɔka wɔn sɛ gyae, wedeɛ nte saa, nanso no wayɛ. Hmm. Amen. Amen. Wɔne mu kasa, mese adwuma no ɛbɛpam wo. Hmm. Wɔne mu kasa, baabi a bɛwura biara wonya kwae da. Nkase nsa wo nkrataa no nyinaa wie, ne nnipa a wɔkora bɛgyina sɛ wei na mo se mo de ne bɛhyɛ mu no, mo nyini di mfirim. Hmm. Brɛ wo ho ase wɔ mu, Awurade se, wɔto ahobrɛaseɛfoɔ no ahantanfoɔ deɛ, ɔbrɛ wɔn ase. Binom asɔfoɔ bebree wɔ hɔnom a, Awurade apagya wɔn mo ɛwɔ mo namfofoɔ asɔfoɔ mu mm. ama wɔn akɔ soro. Yes. Nso ohunu sɛ saa ne namfofoɔ asɔfoɔ no Awurade mpagya wɔn a wɔn fam no deɛ, wɔn nyɛ nnipa. Mm. Amenka asɛm nkyerɛ sɛ obi nim dwonku adeɛ bɛkyɛ soɔ. Ewiase yi, Mmerɛ nyinaa nyɛ pɛ o. Sɛdeɛ nsateaa nyinaa nyɛ pɛ no, saa na nna nsɛ. Ɛnnɛ yɛ wo dea, kyena yɛ obi dea. Mmerɛ too nifa a, kyena bɛtumi atɔ benkum. Ɛnɛ sɛ Awurade lift wo kɔ soro a, brɛ wo ho ase ma mmɔborɔni. Wɔn a wɔn wɔn a wɔnni pie, bra fam ma wɔn. Wɔn sɛ yɛyɛ campaign a, afei na wɔn nam fie ma wɔn gyegye fufuo ɛwɔ. Mo wɔ fufuo. Yɛbɛyɛ campaign no, wobɛwɔ maame bi fufuo. na town no yɛ yɛ campaign no maame no wɔ fufuo ho ne yɛ kyɛ nneɛma masa bere wo ho ase firi tire to tire hmm. sɛ woyɛ ahobrɛaseɛ nipa a ɔho biara pɛ w'asɛm o nipa a ho gyeɔ wowura baabi a wurade sɛ nhyira ne wɔn na ho gyeɔ na wɔno na ɔbɛnya asase no ayɛ dɛ die asase yɛ agyapadeɛ nipa bi amfa no agyapadeɛ mu obi ɔyɛ ahantan da daabi Young guy, wo no papa na te mo yɛ adwuma. Wo sɛ yɛ adwuma sika na bana. The book of Luke. Mm. Wasi papa, ti kan fa me so me de yɛ dɛ. Ɛma me. To wo bu ase na opere. Operero. Ayi adwuma yɛ nyina yɛ yɛ sika ba no. Beto no kɔbɔ no mame amaneɛ, no kɔbɔ no soa wi amaneɛ, no kɔbɔ Jimmy. Young guy a woasi so no, adeɛ a papa no yɛ no, hwan na ɔyɛ ama no? Mhm. Ebi kura papa no pane wɔ ne tirim sɛ wo no, daakye mbɔbɔ odwe tire kɛseɛ bi. Wobɛpra gyea de akɔdi mma akyi na asan na wode ogyimi asan bɛtena ase. Sɛdeɛ prodigal son ɔba adisɛefoɔ no yɛeɛ no. Mm. Amen. Amen. Be humble, be down. Yes. Wode sɔfo panyini nam abrɛ ho asɛm ano. Mm. Wo ne w'adwuma mpanyin nam abrɛ ho asɛm ano. Wo ne wo kunu nam abrɛ ho asɛm ano. Ɛnyɛ adwene sɛ ɔpɛ sɛ bɛrima no yɛ ɔbaa na wo bɛyɛ bɛrima. Nyɛ ɛnyɛ yie. Ɛno nso yɛ mmara no bi a ɛwɔ asase yi so. Madi kan aka mmara no de akyerɛ wo sɛ ahobrɛaseɛ a nnipa brɛ ne ho ase na yɛapagya no no, ɛyɛ mmara a Awurade de atintim hɔ. Enti sɛ woammrɛ wo ho ase anyɛ kɛse da. Enti sɛ wo ne barima te Awurade se wo ɔbaa no wo na yɛ dɛ brɛ wo ho ase na ɛba fam na barima no mmom no ɛnyɛ barima ɔna yɛ abusua no ti wo nso wopɛ sɛ kyenkyen a wode barima no ɛbɛyɛ ɔbaa na wo wo kɔyɛ barima ɛnyɛ ye wo dane Awurade deɛ ɔbaa no bi wɔ hɔ no ɔwɔ sika nti wɔmfa no kunu nyɛ hwee. Hmm. amen nyɛ saa na awurade nhyehyɛeɛ teɛ hmm. ɛyɛ saa wo na ho bɛkyere wɔ bra fam awadeɛ no mu ne wohu sɛ awurade de wato ɔbaa no ase bɛrima no ase hmm. wɔse mmaa mo mmerɛ mo ho ase ma mo kunu nyɛmboa next week mɛkasa awadeɛ ho two weeks akoa so mɛkasa eh, thursday next week thursday hmm. na ne following so yɛsan kasa awadeɛ kɔfoɔ berɛ ti awadeɛ ase ɔnim deɛ nti awadeɛ na ɔte aseɛ ɔnim deɛ nti awurade koraa yɛ awadeɛ no nyɛmboa next week yɛbɛka ho asɛm amen Bra fam na Awurade mpagya wo. Wokɔ soro a woba fam. Mm. Amen. Amen. Aboa biara a wɔtumi tu kɔ sorosoro paa ɛkyɛ aboa bi ayɛ aboa ɔkɔdeɛ. Mm. Ɔkɔdeɛ kɔ akyirikyiri paa wɔtumi kɔ soro di. Baa wohunu ɔkɔdeɛ a bɔkɔɔ. Mm. Wodeɛ me sɛ wohunu kurokuro koko ayɛ ahwɛ no. Sɛ hantan. ɛnso wɔntumi nhwiri mpo ne ntaba no nyinaa pra fam because dwɛɛ ne ahantan ne akakabe nsɛm nti no wɔntumi nkɔ soro hwɛ asɔfo yɛ yɛgu ghana ha yi deɛ ɔmo kyerɛkyerɛ mm. amen awurade ama wadom sɛ fa yɛ ɔno awurade adwuma hwɛ deɛ ɔmo kyerɛ mm. monya nkokɔ gyeli o gowusu bɛmpam ne ho ɔmo gyeli ɔmo nya nkokɔ yi mm. because sɛ nka wo ɛyɛ true gospel nyame asɛm na woka ɛne akyɛ obi wakɔto wɔ nyame asɛm ho deɛ wonni fo baasɛ wo ne obi kɔko ntɔkwa ne akyɛ wakɔto mu deɛ nyame nka wo wɔmfii wo nyame mfii wo ɛnyɛ gospel no wo na woko o mm. hwɛ asuafoɔ bebree kɔda afie ase ɛyɛ gospel ba sɛ wo awurade frɛ wo na sɛ woammrɛ wo ho ase na wobɛyɛ ahantan ne dwɛɛ a na wotaa baabi a awurade de wasie no a ɔno awurade bɛma kwan ma nsopa ne nimguase asan aba wo so amen nti deɛ mpɛ sɛ ɔte aseɛ ne sɛ woyɛ nnipa a wote asase so a mpagya wo ho mm. bra fam Yes. adwuma a wɔyɛ obi wɔ hɔ ma ɔyɛ tikyani ɔkyerɛ adeɛ n'adwene yɛ ne sɛ sɛ ɔkyerɛ nkuraa n'adeɛ no deɛ ɔboro wɔn nyinaa so mm. nti asɛm bi ɔpɛ biara no wɔtumi ka kyerɛ wɔn mm. ha wɔ life na adeɛ di agorɔ no yes. nkuraa no bɛyifoɔ baako hyɛ mu mm. anadwo berɛ ɔbɛtiwti akɔbɔ bɔɔl paa ma wa wɔde bɛtua so a ne wɔanim akɔhwɛ w'akyi asukuufoɔ nkora no bɛyie no So nsɛ na Nana Akufo Addo te asem ɔka kyerɛ ayi teachers no? Wɔse teacher wontumi nkyerɛ adeɛ nyɛ bilonia. Yes. Amen. Amen. Kɔ wɔhunu sɛ nkura na bayifoɔ wuom nti wo no wokyerɛ adeɛ du anadwo anoma bɛyi yiw sika nyinaa firim. Mm. Ɛna teacherfoɔ nso saa ne nkura ne da. Yeah. nti mfaso a wobɛnya ne nkora no a wɔne ne da no hmm. asɛm na ɔkaeɛ no ɛnyɛ tikyafoɔ nyina na ɛnyɛ ye tikyɛs no bi wɔ hɔ nom ɔma ho braseɛ ɛne buo mu bu nnipa nti no wɔtumi kyerɛ akora deɛ ma akora no kɔ yɛyie na wakae sɛ me tikya no ɔmo kae ɔmo daa anaasɛ obi wɔ kora ɔno awurade tumi pagya tikya ni no hmm. ebi wɔ kora nyɛ akatua na yɛde ma no no but awurade tumi bia adwuma bi kɔ ayɛ ɛwɔ nkyɛn yɛ dɛ menima tikyafoɔ ma nyɛ sika bebree menim bi yes Na wo kɔ kyerɛ adeɛ no wo nkɔa mu wɔ sukuu mu hɔ no fa fa mmoa mfa ne baeɛ no wo ne wɔn nyinaa pɛ sɛ wɔn nyinaa da tu fa nso pɛ sɛ wɔn nyinaa san da wo deɛ kyɛ sɛ wo de nkɔa no adan aduane gari na wo we wɔn wɔ sukuu mu hɔ hmm. na abɛde wayɛ yi. na ɔbɔ nsuo gu so. wosɛe sika wɔ nkwa nketenkete ho wabra woto so wowɔ yere ɛsiane sɛ wonni ahobraseɛ nti no wontumi mmra wo ho ase ɛnhyɛ awurade nhyehyɛeɛ ase ɛdu sanda a ɔnkɔ asɔre da nyɛ w'adwene sɛ nkwaa no wɔ fam nti wokyɛn wɔn o hmm. honam mu na wakɔ sukuu na akyɛn no baahoho mu akwaa bi wɔ hɔnom a deɛ kuta no no hmm. wɔka wɔn ɛboro fie nyinaa ba yie so hmm. brafo mu na sɛ wɔn amma fam a awurade mfa nkɔ soro da ɔsɔfo Asɔreba, nyɛ w'adwene sɛ wodeɛ wobɛdi w'akoma akyi. Obi wɔ n'akoma, ne koko ɛtua soro sɛ kase. Asɛm ketekete bɛtumi ayɛ ne yaa ma woyɛ ho hwee nyɛ yei. Gye sɛ wokɔyɛ nnipa no bi wie ansa na n'akoma ayɛ dɛ. Agorɔ na wodie. Wonyɛ w'adwene sɛ wopɛ asase bi akɔ so. Wonyɛ w'adwene sɛ wopɛ nhyira bi ayɛ dɛ anya. bible se bɛrima moses deɛ na ɔdwe wɔ ne pɛn so bebree hmm. na awurade nyankopɔn pagyaa no ɔde ɔman no nyinaa hyɛɛ ne nsa hwɛ sɔɔ ho na sɔɔ yɛ ɔhene bi a na ɔwɔ fam but awie akyiri a sɔɔ hyɛ aseɛ sɛ wayɛ ahantan ɛteɛ odiifoɔ samuel no hmm. bible se samuel ka kyerɛ ne sɛ sɔɔ sotie wɔ hɔ yi ɛyɛ sene sɛ wobɛbɔ afɔdeɛ enti wo M'atade na wɔaso ma wɔatene w'ahennie na wɔakyɛ mu no. Ɛfiri nnɛ kɔ wonyɛ hene bio wɔ Israel na ɔka sɛ ɔka di agorɔ. Mese ɛkɔ a Saul faa so a ɔfiri akonnwa so kɔ a na ɛyɛ ne nwonwa. Afei ɛduru baabi no na nka ɔbɛnya a na nka Samuel te hɔ ɛrekasa akyerɛ no nso na ɔnya. Samuel awu afei no ɔkɔ nsamanfrɛ. akɔ akɔfrɛ samuel ɛyi eh, ɛsaman eh, mm. abɛbu san sɛ deɛ na menyɛ mm. yɛwɔ bi wɔ hɔ a wodwɛn ne wahantan asɛm bia maame bɛka wo ntie asɛm biara papa bɛka wo ntie ɛbɛduru baabi na ɔma wo so afei de wakɔ pɛm no mm. na wobɛnya na nka wohia maame no afotuo sɛ wonni panyini adeɛ o obi tu ne bafo a Wode hɔ afa bi. Ɛyɛ nipa tumfoɔ akɔ adwene ho. Nyansani biara wotumfoɔ a ɔdwene ho. Hmm. Baba kwasia deɛ wotumfoɔ a na ɔpere gu. Hmm. Wɔnti afutuo ne da. Deɛ woka biara ɔmfa. Hmm. Anwummerɛ yi, wɔne nyansafoɔ a ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ nipa kɛseɛ daakye. Wɔbiara sɔre. Fa ahobrɛaseɛ yɛ w'abia adwuma. Fa ahobrɛaseɛ yɛ. Obi ba adwuma mu hɔ bɛtɔ aduane kɛkɛ, wahu sɛ mfo a woka kyerɛ no, w'aduane no bɛka wo ne wo da asɛn nko ara wɔ hɔ. Amen. Woyɛ mobile money, obi bɛyi sika no, wopɛ sɛ ɔyɛ no sɛ wo ba. Wode wo honhom akura no. Wabie store, obi bɛtɔ adeɛ ne sika ama wo no, wahu nkwaseasɛm a woka kyerɛ nipa no, ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ ahantan. Awurade bɛbrɛ wo ase ama w'adwuma agu.